Helo, Nadolig Llawen, a croeso i Sioe Siart Gareth. Mae gwestai i fi heddiw yn actio ac yn canu, fel rhan fwyaf gwesteion fi rili. Rhowch groeso fawr i Meilir Rhys Williams! Geith y clap?

1, 2, 3. Saunders Lewis! O! Gwych. Da ni ar yr un wavelength. Yndan. Ti di, ti actio mewn dipyn o, dipyn o bethau Saunders Lewis? Dim un, sti. Dim un eto, na. Na fi. Na, dwi'n mynd gael lot o gwaith i atwch. O, na gwyt. Na, weird. Sa chdi'n meddwl swn i'n leia gael pantomimes? Ti di wneud pantomimes? E, do, dwi wedi gwneud un, do. Peter Pan. Nes i dri am job ar rownd a rownd dipyn o weithiau. Reit. Ges i cynnig rhan mecanic o'r enw Rhys unwaith hefyd. O'n i isio rhoi gwrthod o achos o'n i'm eisiau gorfod typecastio fel grease monkey. Sut uh, gys di'r job? Um, nes i uh, gael clyweliad uh, i fynd amdani, so o'n i'n gorfod ymarfer yr ambell i olygfa flaen llaw, wedyn cael cyfweliad o flaen camera. Fedri di rhoi dipyn o tips actio i fi? Tips actio? dysga dy linellau yn dda. Mhm. Dwi'n chwarae mecanic, dydw. Mm -hmm. Felly, ti'n gorau gwneud chydig bach o waith ymchwil i sut beth ydy bod yn y fecanic. Ti'n methdyd, felly? Chydig bach. Nes coleg, a nes ti ddysgu mechanicisms? O, nes i'n wneud o'n coleg, just wedyn, de, tri o dysgu yn bell beth o dan y bonnet a falle. Cos yn ysgol, oedden ni'n neud traffic, a mwyn eitha debyg i fod yn mecanic. Oeddech chdi efo traffic yn ysgol chdi? Na, beth i traffic? Ti'n gael dreifio moped rhwnd yr iard ysgol? Ie. Um, Wel, dwi'n dda gallu traffig, ta jyst wbath ysgol ni oedd o. Ges i, ges i wneud traffig da. Ie, oedden ni gyd efo mopeds. O da, na ges i gwneud hynna. Ti wedi bod yn canu cynnion comedi yn Cabarella, do? Do, tad. Uh, be di Cabarella? Mae Cabarella fatha um, noson cabare, lle mae gen ti merched band Sorella, y dair chwaer, wedyn mae gen ti um, gomedïwr fel arfer, Hywel Pitts. Wedyn mae 'na bedwar o ni divas. Dan ni'n canu caneuon poblogaidd ac yn newid y geiriau i gobeithio fod yn ddoniol de. A mae 'na gyngerdd. Ti 'di cael tocyn i chdi i'n 'Dolig ni eto? Naddo. Mae a- y- allan... Yy... Dwi'n gael un am ddim. Dwi'n gael VIP pass. Yy, sgenna i'm y pŵer yna'n anffodus. Na. Neu fel arall 'set ti'n cael un gynna fi de. O. So, so mae'n ideal 'swn i'n gael? Ocê, 'na i d- 'na i weld be' alla i neud. Diolch. Ond yy mae ar y deunawfed o Ragfyr so dos i wefan Eregin i gadw docyn iawn. A i heini sydd ddim yn siarad Cymraeg cystal. Ia. Yy deunawfed. Yy ti. 18 ia? Chdi ia. 18fed. Ia? Ia, 'na ia. Pedwar ar bymtheg. Na. Na, 19 ydi hynna. Tri ar bymtheg. Ia. God, mae numbers yn anodd yndi? Mae e, sti. Rhifau. Um, special dolyg rownd a rownd blwyddyn yma. Ie. Yeah. Uh, Ti'n fod yn briliant. Ti'n rhan o'n fo? Nach dw. Na. OK, moving on. na, sgyn ti'n rhyw gosip? Oes, uh, mae o... Os o beth exciting yn digwydd tro mam change? mae o'n... mae... mae'n yy ddolig arbennig y rownd rownd achos dyn ni'n dathlu'n pen-blwydd yn chwarter canrif 25 mlwydd oed, cofia. Na, i cofwch hyn atho, na. Wedyn yy mae yy yy mae 'na lot o wynebau cyfarwydd yn dod yn ôl i'r pentre. O ia? Ond dim chdi? Dim y fi, na. Na. Dwi rhy brysur yn y garej. Be' ti'n neud yn y garej? O ia, ti'n mechanic. Yndw. Waw. Dan y bonnet ydw i, sdi. Cyfed man oil. Ia? Mm. Strip to the waist. Trwy braidd. Ia, wrench mewn un llaw, car yn y llaw arall. Uh, porth eithu yn lle neis? Lovely, si? Dwi wrth y modd yna. Mae'n braf, cael bod wrth y melefennau a felly, ia. A be am Llundan? Dwi wedi bod yn Llundan ers blynyddoedd, o'n i byw yna am te pum mlynedd, ond oedd hi'n braf. Oedd hi'n bach yn brysur yna. Sut le di Caerfyrddin?

Corwen. Corwen ddim wrth ymyl y môr, ond mae 'na yym gerflun o Owain Glyndŵr sy'n reit cŵl 'na. Wel, 'na fo. Dwi erioed 'di bod i'm un o'r llefydd yna. O, fy' rai' chdi ddod. Ia, es i Betws y Coed unwaith. O'n i ar goll yn chwilio am Steddfod Llanrwst. Never again. Yy, ti byth 'di gweld y confusion am Osian Candelas? Ti edrych fatha 'sa chdi gallu bod yn uncle iddo fo ne' rwbath. Dach chi'n perthyn? um, yn ben, mae, mae o'n frawd bach i fi, cofio. O, oh, mae ma Osian yn di wneud y dda, do? Do, mae wedi no. Siwch bod pawb yn prawd o'r hen Osian. uh, be di dolyg perffaith chdi, Meilir? Um, dolyg perffaith fi, adre, um, codi de, codi tua naw, Wrach cael rhyw bucks fizz bach de, a wedyn... Oes gen ti'n problem na? Na, cos... Na? Mo- Mond diwrnod dolig oedd yn gael. Mae yna sydd oren yna fo hefyd, so dim yn rhy ddrwg na yndi. Na, I suppose ddim. Na. A wedyn a, agor presanta bach cyn cinio, wedyn cael cinio dolig a wedyn presanta mawr ar ôl cinio. O ia? Ia. Be, ti'n cael presenta bach a mawr? Yndw tad. Cael yn sboilio. Ia, dwi, dwi fel arfer jyst yn cael un presant bach.

Mae o'n special Nadolig fi, anrheg Nadolig Araidd, ar S4C dros yr ŵyl. Yy ma' Uncle Raymond nôl yn carchar rwan. O. Yy lle mae fod, nath o ddwyn motor beic. Reit oce. Yym. O'r o pan o'ch chi'n neud traffig? Ia o o rhisgol. Ia nath o ddwyn ddwyn y moped. So ma' ia mae o'n mae o'n nôl yn carchar lle mae fod rwan, boi drwg. O. Dwi deutha mam o hyd bo' fedrith hi neud yn well na fo. Ond yy ma'n anodd ffeindio cariad pan ti'n middle aged orangutan. Na, fedra i goelio, dwi'n cydymdeimlo fawr. Ti wedi dwyn rhywbeth? Eblaw am y presant ti'n mynd i gael i fi. um, na, ti wedi bod i jail? Na dda, dwi heb, na dda. Na, ti'n edrych dda boi rhi, rhi, rhi neis i mynd i jail, really. Ydw i o'n? Ie, yeah, mwy dda boi capal. Ti'n mynd i capal? Uh, mae rai fi ddweud, dwi wedi bod, na, dwi ddim mor dda fynd i capal. Ti'n mewn cor? Ynddo. Ti edrych dda boi cor? Ydw i? Dwi'n dod licio i'w ganu, de. Ond go wir, Juan, um, pob hwyl. Pob hwyl i chdi. Efo, efo dy cabarela, a uh, efo rownd a rownd yn y blwyddyn newydd. Dwi'n dwi, dwi gwybod bod fi'n jocio hyd bod o wael, a bod sgwennu ar actorion yn awful, ond... Dwi'n mwyn cofio bod ni'n mynd i ddweud, Juan.